Bħala ħabib kbir u kumpann tiegħi. Għaliex kont l-ewwel novizz tiegħu meta sar mastru tiegħi. Kellu 10 snin ikbar minni, jiena kelli 16 sena u kellu 26 kont tifel u kien diġà ngħidu hekk professur.

Kellna relazzjoni naturalment persunali ta' sena sħiħa. Kien hemm il-konferenza filgħodu u oħra filgħaxija. Kumpel Veresti kien fit u jiena daqsxejn ġoni ħedni hekk kull tant żmien, jiġifieri kull ħames minuti, jgħid, Ħares lejja, lejgħajnejja, lejgħa hawn, hawn, ħares lejja. U kont irrid nitfissa lejk biex nagħmel dawn il-konferenzi. Kien nagħmlu passiġġati. Kitbtu biċċa kbira fuq il-poeżija wkoll. Imma mbagħad tlaqt minn novizzjat, bdejt nistudja, sifirt, reġgħet ġejt lura, għamilt sentejn għal Malta, rġajt sifirt, mort l-università u ġejt lura naturalment naf ftit iżjed minn qabel. Konna nidħku ħafna fuq il-letteratura u nagħmel l-insistenza fuqhom ma ħanna romba u l-poeżija tiegħek kien jibża' kien jibża' mill-kritika sensittiv ħafna u dak kien żmien Morru lura fil-53 in-negozjat tiegħi, jiġifieri qabel is-sittinijiet. Il-poeżija Maltija kienet għadha ma għaddietx minn dak iż-żmien ta' renaxxenza ngħidulha tas-sittinijiet. Pjuttost kienu jgħaddu biż-żmien tkun poeta, ta' poeta, ta' poeta ieħor. Kull min jiddelikat bil-Malti kien jikteb il-poeżiji. Kien hemm dak il-sens ta' xi waħda ta' sensittività min-naħa tiegħu biex ma jwaqqgħux għaċ-ċaħħ. Hu kien jibża' ħafna. Ngħidilkom ma pperswadieni u fl-aħħar tant ħadtlu moħħu li dawn il-poeżiji dawn u ppubblitajna Diaries tal-Kard li huma dawn. Flus ma kellniex, imbagħad dan lil Joseph Casa kien ħabib tiegħi, għamlilna dan id-disinn black and white biex ma nħallsux kulur mill-inqas u x'vera, sibna stampatur u stampajna dan il-ktieb ħadtlu ħsieb tiegħu. Il-mistoqsija li jmiss indirizzata lilek, Professur Giugini. X'inhi l-poeżija għal Marjana Vella?

is-sens ta' ġid u ta' riżin mhux intrat huwa fundamentali kemm qabel il-marda sew u fil marda u li dejjem laqatni fih hu l-fatt li kien kapaċi jesprimi l-intensità li hemm ġewwa fih, melodija, ritmika, sens profond ta' mużika.

Nafek inti ferruħ ieħor. Mela kien hemm das-sens ta' kollox ikkonċentrat fuq Mama mietet, isma' miet, mhux jien lil kulħadd. Però baqa' dak it-tifel li qisu jrid lil xi ħadd biex imexxih. Għal November jibqa' lili wkoll ta' veru li bħala antipasti mal. Pazzi Norbert ġie fil-mument tat-trapass bejn poeżija eżawrita ta' natura romantika, ħanġi d-debti ta' Gretchen stess, kemm għax instema' żewġ termini romantiċi

li jieħu jiżved is-sens ta' żmienu bla ma jittradixxi t-tradizzjoni, kien menjufru u ħelu bħall-poeti ta' qablu, kien anki misterjuż u enigmatiku deluż bħall-poeti iżgħar minnu tal-ġenerazzjoni tiegħu. Nagħlaq dal-kumment b'dan il-mod, irrappreżenta l-għeluq ta' epoka u forsi l-bidu kemmkemm ta' epoka.
Kieku kellna nsiltu metafora waħda minn Mariano Vella u nirriduċuha għal dik l-immaġni, naħseb li nistgħu faċilment nirreferu għall-metafora tal-gawwija, li donnha tibqa' l-istess. Ma' dawn il-ħafna immaġni tal-gawwija, madankollu, hemm ukoll ir-rwol tal-qari li minn qari għal ieħor qed qed jara l-immaġni tal-gawwija tinbidel, mhux għax hemm bdil fit-test imma għax hemm bdil fil-qari innifsu. Xi żżid dwar l-apparettament tal-gawi kellha minn dan il-att? Naħseb li l-figura tal-gawi hija figura ċentrali għal numru ta' raġunijiet. U hemm iċ-ċentralità tiegħu ta' dan ta' dan il-gawi tidher fil-fatt illi fuq medda ta' numru kbir ta' snin, fuq medda ta' prattikament 30 sena, Mariano Vella jirrikorri sistematikament u regolarment għal din din ix-xbieha. Issa hija xbieha kif kont qed tgħid inti, hija xbieha kumplessa ħafna u hija xbieha illi titlob qari mill-ġdid kull darba. U xtaqt nagħmel din l-analoġija. Meta ħafna snin ilu hawn numru ta' nies li jiftakru illi għamilna bħala inizjament konna ħdimna fuq il fuq fuq Mariano Vella u fuq il-figura tal-Gawi fix-xogħol tiegħu pproduċejna anki dokumentarju ta' nofs siegħa. Ehm, niftakar li kont kont ktibt analiżi tiegħi ta' din il-figura tal-gawi illi meta arġajt qrajt għax il-ftehim kien li speċi nużaw materjal li konna diġà ħdimna fuq u minħabba pressjonijiet ta' xogħol eċċetera eċċetera, irrealizzajt li dan il-materjal li kont ktibt tlettax-il sena ilu m'għadux m'għadnix inħoss affinità miegħu. Ġifieri dik il-figura tal-Gawi kif kont naraha tlettax-il sena ilu mhijiex il-figura li nara llum. Naturalment il-poeżija baqgħet l-istess, ġibt il-poeżiji kollha li fihom hemm referenza għall-Gawi u ħafna drabi hija referenza sostanzjali. Fejn għandek 26 poeżija, tlieta minnhom huma manuskritti li huma l-pensieri tiegħu miktubin bit-Taljan, li għal aħfiedu kien kien kien urihom li kont sibthom speċi fil fl-arkivju ta' Maria Novella li kien jieħu ħsiebu Patri George Aquilina. Din il-figura tal-Gawwi illum naraha ħafna iżjed kumplessa milli kont naraha dak iż-żmien u meta tħares lejn poeżija bħal Issa Nistrieħ pereżempju, naħseb li tara poeżija illi fiha l-Gawwi għandu funzjonijiet differenti. Jiġifieri l-Gawi jirrappreżenta lil Mariano Vella, il-Gawi jirrappreżenta dak li jixtieq ikun Mariano Vella, il-Gawi jirrappreżenta l-mumenti l-iktar diffiċli, l-iktar mumenti sbieħ ta' Mariano Vella, eċċetera eċċetera U hija figura li kemm minħabba l-firxa tagħha u kemm minħabba l-profondità tagħha issir figura verament rappreżentattiva. Issa, Nimmaġina li jekk tisimgħu jew diġà smajtu mingħand il-kelliema l-oħrajn, hemm numru ta' figuri oħrajn li għandhom din il-funzjoni, mhux din il-funzjoni partikolari, imma funzjoni li bħal din tal-gawwi hija kumplessa ħafna. U kważi kważi meta naħseb fuqha, iktar naħseb fuqi qed naqra milli naħseb fuq il-gawwija nfisha. Xtaqt nagħmel din l-analoġija li għedtilkom se nagħmilha fil-bidu aħna mela issa. William Wordsworth għandu din il-poeżija famuża ħafna li probabbilment intom ilkoll tafuha li hija The Rime of the Ancient Mariner li fiha hemm din il-figura b'saħħitha kważi tal-biża' tal-albatros. Meta kiteb dik il-poeżija, li fil-fatt kitibha jew raġa' irrevedieha kemm-il darba, wara li kiteb dik il-poeżija, kien ivvjaġġa lejn Malta, kien għamel vjaġġ ta' sitt ġimgħat biex ġie Malta minħabba li kif tafu kien marid, kien ukoll jieħu d-droga u f'dan il-vjaġġ ta' sitt ġimgħat mill-kesħa biex ngħidlek lejn is-sħana, mill-Baħar Ingliż lejn il-Mediterran, lejn is-sħana tal-Mediterran, Kellu numru ta' inkontri mat-tajr, fost l-oħrajn mal-gawri. U Coleridge jirrakkonta f'dak il-vjaġġ, Coleridge kiteb kiteb djarju kien, u fuq dan il-vjaġġ tiegħu li nkitbu numru ta' kotba fosthom ktieb jismu b'mod naħseb jien interessanti ħafna u b'mod sinifikattiv ħafna A Voyage in Vain, speċi vjaġġ għalxejn. F'dan id-djarju tiegħu, Coleridge jirrifletti fuq il-fatt illi hu wara dan il-vjaġġ jew waqt dan il-vjaġġ beda jħares lejn l-albatross tal ta' The Rime of the Ancient Mariner b'mod differenti. Qed nitkellmu fuq l-awtur, mhux fuq Adrian Grima li qed jaqra l-poeżiji għax iħobbhom ta' Mariano Vella, qed nitkellmu fuq l-awtur stess, il-poeta stess li qed jinterpreta x-xogħol tiegħu stess b'modi differenti. tema li l-ħin kollu niddiskutu meta nitkellmu dwar il-letteratura, li mhux il-qarrejja qed jaqraw ix-xogħol differenti, b'mod differenti, saħansitra l-poeta nnifsu li kiteb dik il-poeżija, li aħna minn għalina li telaq minn punt ta' tluq wieħed. Aktar minn hekk, kif qed insemmu l-figura tal-gawri, se nitkellmu fuq it-tifsira tal-annimali f'Mariano Vella. F'ħafna poeżiji l-poeta, tal-poeta nsibu ħafna affarijiet komuni meħudin mill-ħajja ta' kuljum, iżda jieħdu dimensjoni akbar. Il-gawri, ngħidu aħna, huwa eżempju klassiku ta' dan li qed ngħidu. X'tifsira għandhom dawn l-annimali fil-poeżija tiegħu u x'messaġġ jipprova jwasslilna? U taħseb li din it-xbieha ispirah biha xi ħadd jew xi ħaġa?
Ħa nibda mill-idea ta' messaġġ. Iktar milli messaġġ naħseb Mario Novella esprima lanqas ma ried iwassal, esprima qagħda. U essenzjalment hija qagħda tar-ruħ. Il-dinja li kien iħares lejha madwaru, id-dinja ta' l-iktar affarijiet mundana, sempliċi, komuni, ittrasforma fl-opinjoni tiegħi, fid-djarju tar-ruħ. U daqskemm tiċċaqlaq ir-ruħ tal-poeta, jiċċaqalqu s-sinifikati ta' dik id-dinja. Mela fuq naħa għandek oġġett komunissimu, tarah kuljum, fuq in-naħa l-oħra għandek sinifikat li qed jiċċaqlaq kontinwament għax qed jinbidel mal-istati jinbidlu ta' ruħ il-poeta. U dan il-metodu huwa fil-fatt ir-riċetta ta' l-allegorija, mhux tal-metafora, mhux ta' l-analoġija. Jiena naħseb illi Mario Novella kien espost ħafna għal allegorija, il-metodu allegoriku, anki medjevali, mhux qed ngħid jiġifieri kien jaqra l-letteratura medjevali, sempliċement kien ispirat minn dan il-metodu. U l-allegorija taħdem hekk, fuq naħa jrid ikollok tifsira li trid tittrasmetti li ħafna drabi tkun traxxendentali. Fuq in-naħa l-oħra jrid ikollok rappreżentanza ta' dik it-tifsira li trid tkun konkreta. Issa aħna għandna ħafna figuri allegoriċi madwarna, kollha ġejjin mill-Medjuevu, pereżempju, fuq il-qorti għandna l-istatwa tal-Ġustizzja, li hija mara, allura hija tanġibbli, hija fiżika, konkreta, u l-attributi tagħha nafuhom ilkoll, hija mgħammda, għandha l-miżien u għandha x-xagħar. U dawk huma l-attributi tal-ġustizzja, x, ma tarax kulur u sess u politka, tiżen b'mod preċiż u tiddefendi l-ġustizzja. Il-vanità l-istess, il-vanità fil-Medju Evu ma kinitx kunċett imma kienet ukoll marka. Ġifieri jekk tara l-vanità fi statwa jew f'pittura se taraha bħala mara dejjem bil-mera fina. Mario Novella jagħmel l-istess ħaġa bil-qagħdiet tar-ruħ tiegħu, jikkonkretizzhom f'dawn l-annimali li qed insemmu. Per eżempju, il-gawwi, il-gawwi, għalih, huwa dal-annimal illi dejjem ġej minn art imbiegħda, dejjem ma jsibx il-bejta, fi kliem ieħor diġà huwa rappreżentanza ta' vjaġġ perpetwu. U meta joqrob lejn ix-xatt, Mario Novella jippreżentah f'diversi pożijiet bħala jew għasfur illi jaqa' mejjet eżawrit fil-baħar, jew inkella li hu ġej, warajh iġib il-maltemp, il-maltemp jasal mal-gawwi għax huwa rifless f'għajnejh, u l-gawwi jibki għax għadda minn dal-maltemp. U mbagħad ġeneralment il-poeżija ta' Mariano Vella tiżvolġi b'dal mod, tiżvolġi b'sensiela ta' mistoqsijiet, Għaliex ġie dal-kaw? X'ġie jagħmel? X'inhu? Dawn huma l-mistoqsijiet tipiċi ta' Mariano Vella u jweġibhom bi xbieha ta' Kristu imsallab bħala xbieha ta' turment. Per eżempju, fil-poeżija Sitta Sitta, Sħaba Gawwi Sitta Sitta qiegħda tofrog is-smewwiet. Fuq id-dili hawn waraq niexef tħalli ġmiel ta' dellijiet. Sħaba Gawwi Sitta Sitta qed tittajar lejn xi mkien, da xi mkien qatt ma nafu x'inhu, minhu, fejn hu, bħal qed tibża' minn xi ħaġa li hemm tagħha m'hawn hemm kien. Il-Gawwi għall-Maria Novella dejjem huwa prekursur ta' taqliba spiritwali u ta' biża' tremend. Sħaba Gawi sitta sitta dalwaqt tasal fuq l-għoljiet fejn ir-rgħajja jkunu jgħannu huma u jimxu mal-merħliet, din ukoll hija tendenza tipika ta' Mario Novella. L-art fejn ikun risaq il-Gawi jew hija pastorali bir-rgħajja u bil-assoċjazzjonijiet innoċenti kollha li ġġorr din ix-xena pastorali, jew inkella hija x-xatt bit-tfal jilagħbu. U għalhekk jistaqsi għaliex? Għax ġej il-prekursur tat-taqliba spiritwali. Fuq xatt li huwa ideali, kalm, pastorali, darba minnhom jgħid, Ġej il-gawwi, il-baħar ħġieġ, kaħlan, għaliex, għalfejn? Jekk dawn naqrawhom bħala xbigħat biss, ma tantx napprezzawhom, imma jekk naqrawhom bħala djarju tar-ruħ, nibdew nifhmu l-poeta li qed iħoss it-taqliba spiritwali ġejja. waqt li hu qiegħed fi stat kalm, pastorali, trankwill. U din il-qagħda, dawn iż-żewġ qagħdiet tar-ruħ, Mario Novella ma fehemhom qatt kif, fl-opinjoni tiegħi, kull nisrani tal-affari tiegħu m'għandux jifhimhom. Huma l-qagħdiet l-iktar enimmatiċi tar-ruħ u għalhekk il-Gawri jiqfa' kif qal Adrian, bla tifsira, jew imut qabel tmiem il-poeżija, jew inkella jibqa' mistoqsija, pereżempju fil-poeżija Tweġiba Qatt, il-poeżija hekk tispiċċa, Għaliex ġie għamel dal-gawwi? Tweġiba qatt. Jiġifieri, anke fil-bidu ta' dil-poeżija li qrajt, il-gawwi huwa ġmiel. Imma jħalli d-dellijiet, ġifieri l-ossimoron nnifisha hija magħmula mill-opposti tar-ruħ, mis-sens ta' sbuħija, ta' attrazzjoni, imma wkoll sens ta' biża', ta' dell. U jekk, naħseb jiena, jekk il-poeżiji, u iktar mill-poeżiji, l-annimali u l-oġġetti naturali ta' Maria Novella jinqraw b'dal-mod, bħala djarju tar-ruħ, nifhmu t-trasformazzjoni kontinwa tagħhom, meta f'morfosi kontinwa, in-nuqqas ta' serħan kontinwu ta' ruħ il-poeta. f'nofs il-lejl. Smajt leħen ta' qanpiena jingħid fil-beraħ kif bħal ta' smewwiet. U lil ħna mbiegħda jagħmlu s-salm tal-ħniena. Stajtni nisma' kor tal-patrijiet. Fis-sema nġabru l-kwiekeb geġuġin u bdew mixjin, il-mod il-mod, lejn Kreta. Kienet ġilwa bla tarf ta' dawl u dija, li bħalha naħseb qatt ma rawha għajnejn. U l-miserere beda joqrob lejna.

Ġudizzjarja.
Patri Norbert, x'kien jinfluwenza lil Mariano Vella biex jikteb il-poeżija tiegħu?
Inżid ħaġa fuq il-gawda, smajna dettalji sbieħ u veritieri. M'hemm ħaġa oħra, darba saqsejtu jiena, qalli gawdi, qalli l-kelma nħobbha. Qalli, ma nafx għaliex, qalli inħoss tagħha. Qisu bħal James Joyce, portrait of an, of a, of an artist, li jsemmi l-kliem għall-ħoss tagħhom għall-kulur, idawwarhom qisu f'idejh permezz tal-kitba. Issa, Patrick Marianx ġaru li jikteb. Beda jikteb ta' tifel żgħir u daħqu bih anke fl-iskola jgħid hu. Kombinazzjoni dal-aħħar il-bieraħ u dal-aħħar il-bieraħ sibt edizzjoni tad-Dajers tal-Karti sfuljat u mħażżeż kollu ta' dil-kwalità, tara, mħażżeż hekk, mħażżeż fuq u fih juri kemm kienet diffiċli biex ikun poeta, ta' tifel żgħir kien iqabbel U l-ewwel ktieb li ħareġ kien Ġiżimin Aħmar tat-tfal li dħal fil-ħajja tiegħu xi ħaġa ntriċċata. Skużawni li nsemmi lili nnifsi il għaliex ma nistax nitħaddet fuqu mingħajr ma nitħaddet fuq il-ħajja tiegħi il għaliex hu influwenzani u jien nixtieq naħseb li influwenzajtu xi ftit ukoll. U ġie żmien tal-kanti, ġieli għamilthom fuq it-television bi tfal xeniġġjati. U kien ħa pjaċir ħafna jarahom il-ġrieden, insomma, dawk l-istejjer. Imma għandu din in-nota f'waħda mill-poeżiji tiegħu. Miktuba wara li waslitli ittra anonima li min kitibha qalli li l-ktieb tal-poeżija tiegħi Ġiżimin Aħmar kien fi ftit kliem vavata, underlined twice. Qalli li jien messni ktibt xi ħaġa aħjar, mhux poeżija d-denja tal-bniet ta' xi kulleġġ. Għajjarni min kien li rrid indikki bis-sempliċità tiegħi. Min kien ma qalx li Ġiżmin Aħmar kien ġabra ta' poeżija ħafifa għat-tfal, u dan kont ktibthom meta kelli bejn il-ħmistax u t-dsatax-il sena. Il-poeżija li ktibt ta' Sliema meta kont ġa saċerdot kienet fir-ras tal-kurċifiss li l. Continue. Mela eda għal dak il-kittieb biex għal dak il-kittieb baxx ta' l-ittra anonima fil-poeżija Ir-Ras tal-Kurċifiss. Patri Marjan, meta ppruvajt nipperswadih biex jikteb, kien ibati minn inferiority complex tal-għaġeb, ma setax joħroġ minnha, biża' li joħroġ quddiem in-nies u biex ħriġtu qaltlu, Inti tista' dejjem twaħħal fija, tgħid, Isma', dak Nobel għażilha, ma nafx għalfejn għażilha dik il-poeżija, tista' dejjem tgħid hekk, waħħal fija, hu fil-każ. U fl-aħħar ipperswadejniha. Imma hu ħriġna dak l-ewwel tajjis tal-karti. Naħs e tajtu xebgħa kbira fuqu jiġifieri ninkuraġġih minn banda. Minn banda l-oħra ngħidu ma jistax tibqgħu riħa ta' xemgħa u għaqbub tas-sagristija. Trid tagħmel figuri barranin mis-sagristija, trid tkun modern, trid timxi. Illum qegħdet tinbidel id-dinja Nimbuttah 'il barra u naħseb li wara d-dgħajjes tal-Kalb il-poeżija tiegħu infetħet iżjed. Però hemm, biex nikkonkludi, hemm xi ħaġa oħra li Patrimonio ma tistax tifhmu, il-poeżija tiegħu hija ħajtu, hija l-vjaġġ tal-qdusija. Jiena naf Għax għex tiegħu qrib minnhom iġġassis kemm kien jieħu l-qdusija bis-serjetà u ried isir qaddis. Ħadha bis-serjetà ħafna. Hu kien iħoss ħafna d-difetti tiegħu u allura kien ibati m'anki minn inferiority complex il-għaliex ma jlaħħaqx dak il-livell li hu jixtieq ta' dak li se jkun tant jammira Santa Tereża, pereżempju Santa Tereża ta' Avila u San Ġwann tas-Salib, kien bikri ħafna tal-mistika. Fost dawn il-poeżiji kollha, hawnhekk fid-djarju jien nirreferi fil

Il-poeżija mingħajr il-biża' hija forma ta' reliġjożità, u reliġjożità hi tkun li mhux biss hemm dak li jidher iżda hemm dak li huwa implikat, dak li huwa suġġerit. Ir-realtà li tidher fil-verità li hi. Filwaqt li aħna l-bogħod ħafna mill-ateiżmu, naħseb li f'xorta tajba fil-poeżija Maltija ma hemm ebda ħin ta' dan, anzi f'snidi. Mario Novella jirrappreżenta, kif intqal diġà, Ir-Ringan bħala mixja lejn l-essens, il-Kruċifissjoni.
Sakemm Mario Novella spiss jilmenta fuq il-kriminalità u t-tnisib biex ifisser fi kliem dak li jaħseb. Hemm bosta versi xhieda tal-ilmenti, bħal fil-poeżija X'ħin Naslu li jgħid hekk, Meta ninfixel ma nistax nitkellem, nibda t-triq imġebbla ta' tbatija. Niżżel idek fuq spallti u tgħidx kelma. Taħseb li stqarrijiet bħal dawn għandhom konnotazzjonijiet usa' anki fid-dawl li kien jinqeda bl-affarijiet ta' madwaru biex ifisser qagħdiet ġenerali tal-ħajja umana? Xi ħtija għandi jekk taħwid jgħidu xortejn fil-poeżija bla ħtija. U x-xewqa tiegħi ma nafx inrodd fi kliem fil-poeżija wara. Irrid niftakar dawk il-kelmiet moħħi jitbikkem fil-waħx ta' skiet fil-poeżija qabex. F'ommi jmut qabel iwelled damma kliem minn milk ta' Zione mea. Ma nafx inix nitkellem sewwa, Symposia ma nafx, ġenna ta' kliem ġo sidri li jasal sa ġo ħdejja, tbatija biex inbissmu, u demgħa fuq għajnejja Fil-poeżija frak u frak hija huwa simbolu li Mariano Vella juża kemm minn darba kemm għal ruħu kif ukoll għal poeżija stess. Poeta li jistqarr li mhux li jitkellem. Poeta, il-bniedem tas-sengħa tal-kelma li jgħid li teħillu l-kelma. Kemm irridu noqogħdu attenti għal di t-tifsira teħel il-kelma. Il-kelma tal-poeta teħel quddiem xi ħaġa ħafna, ħafna ikbar mill-kliem. Mario Novella rnexxielu, b'difett fiżiku, kien idem demm u kien iktar ma jistħi iktar teħillu l-kelma u allura kif smajna anke Norbert jgħid, iktar isir konxju u iktar, biex ngħiduha bil-Malti ta' kuljum, jaffiġa, dan in-nuqqas biddlu f'wieħed mill-isbaħ metafori fil-poeżija tiegħu, li hija l-elokwenza tiegħu. F'poeżija tiegħu, it-tentin, in-nuqqas ta' kliem, in-nuqqas ta' ħila verbali u l-aqwa elokwenza jsiru l-istess ħaġa. U meta, f'ħajjitna, dawn it-tnejn jingħaqdu? Meta tingħaqad l-aqwa ħila elokwenti tagħna u l-aqwa artikulazzjoni tagħna quddiem xbigħat spiritwali li qed jittraxxendu l-kliem. Ta' Marian Kruptos, poeta. Jagħti kunjom lilu nnifsu, mhux Bella, Marjan Kruptos, li ġie għamel Grieg, dan krittiku, dan li ma tif, krittiku, ma tifhmux, eh, dal-bniedem li jitkellem bil-ħaġa muħġaġa. U fiha, anqas jitkellem Marjan u Bella, mela diġà il-vuċi tiegħu ċediha, dal-poeta li jċedi l-vuċi tiegħu, titkellem il-folla li hu jassumi li se tkun fil-funeral tiegħu. U din kollha mill-bidu ta' poeżija verament twila, waħda mill-itwal poeżiji ta' Milo Novella, mill-bidu sal-aħħar, taqbad allegorija allegorija, il-gawwi, il-ġarġiel mal-ħerża, il-bib, l-ilma, u tirredi kolonn. Aħna smajnu, smajna ħafna Norbert jitkellem fuq dal-poeta konxju ħafna milli jiġi redikolat. U ta' dil-folla li qed jikteb hu stess, li qed joħloqha hu stess, dil-folla futura, ipotetika, tibda tgħid, imma dan x'kiteb? Dana nirraw meta jitfluh flok ġarġir tal-ħerża, l-allegorija tiegħu, jitla' xewk. Nirra lir-riħ, ir-riħ allegorija oħra brillanti tiegħu, ir-riħ iċaqlaq għadmu. U jibda juża kull allegorija tiegħu kontrih stess f'ħalq in-nies. Jien naħseb li li tkun poeta qabel xejn huwa li jkollok din l-umiltà tremenda, tremenda lejn il-kelma, lejn l-għodda li qiegħed tuża u taf mhux x'inti twassal bil-kliem li qed tgħid imma x'inti twassal fejn il-kelma qed teqef, fejn qed tieqaf. Nagħlaq b'dan kumment żgħir, aqraw ukoll għal dal-leitmotiv li huwa qawwi ħafna f'Maria Novella, il-poeżija kelma kelma. Mela poeżija li jisimha kelma kelma, aħna ngħidu kelma kelma meta fl-idjoma Maltija tipika? Meta rridu ngħidu isma' se nispjegalek b'mod ċar, se ngħidlek kelma kelma. U f'dil poeżija, għad il-poeżija tibdel. Erġajja malli jkun nista' nkemmel. Imbagħad ngħidlek dak li trid u hija poeżija kollha, sħiħa, mill-bidu sal-aħħar lil min mar iżur lil Mario Novella tgħidlu se ngħidlek kelma kelma dak li trid, imma mhux issa. Għax issa id-dar tiegħi għerqet bl-għargħar, ħierġa l-għamara, ħierġa s-sodda, ħierġa l-mejda jgħid. Issa immaġinaw kif jista' jkun bniedem mar iħabbatlek meta ħireġ dal-għargħar, xejn xejn jegħref dal-bniedem. Dik hija allegorija oħra. ta' burraxka spiritwali li għaddej minnha u Marino Vella li qed jammetti waqt dal-burraxki jien ma nistax nitkellem. Straordinarjament jikteb poeżija fuq il-fatt li ma jistax jitkellem. F'kumment għal dokumentarju dwar Mariano Vella, inti kkumentajt li f'dan il-poeta, aktar minn xi poeti oħra, hemm attenzjoni partikolari għall-forma, donnu l-poeta kien konxju ħafna minnha. Dan l-element kif jixref jixref fil-poeżija ta' Mariano Vella? B'xi mod jirrifletti l-faxxinu li kellu l-immaġini tal-Romi?
Ħa nitkellem fil-qosor. Niftakar meta kont iddiskutejt dan il-punt ħafna snin ilu ma' Patri Norbert, kien qalli li għalih din il dawn l-ispazji bejn l-istrofi, it-tqassim tal-istrofi, Hu kien jipproduċi ħafna mill-poeżiji tiegħu b'dan it-tip ta' mod. Sewwa, din il-poeżija jisimha Pettijiet. Din il-forma mhux tas-soltu għalhekk ħanajt hekk eh, tirrappreżenta l-inċertezza tiegħu. Jien naħseb li hemm elementi oħrajn apparti l-inċertezza, naħseb li hemm sens qawwi ta' moviment. Naħseb li hemm sens qawwi ta' spazji ta' vojt. Naħseb li hemm element ta' ta' silenzju, ta' riflessjoni, anki ta' ksur ta' dik il-forma, dik l-istruttura riġida ħafna tal-versi regolari tar-rima. illi hu kien tant mgħallem kbir tagħha u li tant kien konxju minnha li f'poeżiji differenti, fost oħrajn Naħseb biex immut, le, issa, skużawni, qed nirreferi għal issa, poeżija qasira jisimha Issa, jurik illi jaf il-versi eżatti kif għandhom ikunu u mbagħad ikisser dik il-forma u jagħmilha ripetutament. Prost Friggieri fil-Dizzjunarju ta'. F'termini aktar agħar, jirreferi għal dawk li jseħħlhom il-versi mħalltin. Marja Novella juża ħafna versi versi mħallat. Ġifieri jaqbadlek versi tas-seba' tal-ħdax u versi oħrajn u jpoġġihom flimkien fl-istess poeżija. Ġifieri għandek bniedem illi huwa konxju mmens tal-forma, tal-istruttura. Ħafna nies kienu jirrakkuntawli fosthom Marija kemm kien puntwali. Kien immaġviri, immaġinaw lili eżattament bil-maqlub. Kien xatt kien qed jispjegali illi kien jgħodd il-passi biex jasal eżatt fil-ħin, dik it-tip ta' dik it-tip ta' eżattezza. Imma din l-eżattezza mbagħad naħseb jiena. Hemm kontriha, hemm hemm din il-forza maġika naħseb jiena li ssaħħar li li ma tistax tliġġimha. Prost Friggieri qabel qal li l-Gawwi huwa 'il fuq mit-tifsira, jien verament naqbel ma' dan. Ġifieri hemm ħafna tifsira u fl-istess ħin il-Gawwi huwa 'l fuq mit-tifsira. Allura f'din ir-riġidità, f'dawn il-poeżiji fosthom din fejn jissemma l-Gawwi li għandek struttura partikolari imma fl-istess ħin pjuttost riġida, fl-istess ħin għandek din il għandek din ir-ruħ poetika, għandek dan il-bniedem li qed jisplodi, hekk nimmaġinah jiena, b'ħafna enerġija poetika, b'ħafna enerġija metaforika. illi għalija tirrappreżenta dik l-enerġija u l-forza speċjali tal-poeżija tiegħu. Jiena għalija huwa poeta verament kbir, jiġifieri jiena vera vera meta naqra l-poeżija tiegħu inħoss xi ħaġa verament speċjali u mhux qed ngħidha għax illum huwa l-jum biex tgħid dawn l-affarijiet. Kumment tal-aħħar, Bernard kien qed jirreferi għall-poeżija li jien togħġobni immens għall-funeral ta' Marian Kruttos Poeta, li fiha jsemmi anki sistematikament tista' tgħid il-kotba tal-poeżiji tiegħu kollha, apparti x-xbiehat ewlenin tiegħu. Jiena nissuspetta, u ħa nispiċċa b'din, jien nissuspetta li f'dik il-poeżija Jew aħjar iktar billi jien nissuspetta, jien inħoss li f'dik il-poeżija, minkejja l-forma verament strutturata tagħha u minkejja din l-awtoironija qawwija, kważi awtosarkażmu kważi, fl-istess ħin jien inħoss li f'dik il-poeżija hemm stqarrija kburija ħafna ta' poeta.